Għeżież ħbieb, merħba għal rokna oħra mis-sensiela tal-kejjen tagħna Rescue Centre. Fil-fatt qegħdin fir-Rescue Centre u Kif tafu f'dawn l-aħħar ġimgħat konna qegħdin nagħmlu l-proċess ta' din l-injama. Fil-fatt, l-injama issa lesta wkoll bil-kulur debini u wasalna biex nagħmlu l-parti favorita tiegħi. Parti favorita tiegħi għax ħankun qed nuża l-kulur kannella fix-xemgħa. Ħafna jibżgħu jużaw daw imma M'hemm xejn minn xiex tibża' jekk tieħu żball tista' tikkoreġi bi clear wax, ġifieri wax trasparenti tista' tgħaddi fuq kollox biex tneħħi l-eċċess tax-xemgħa li tintuża. Kemm infakkarkom ftit fil-proċess li għamilna s'issa, bdejna bil-kulur il-bażi, urietkom kif għandkom tiżbgħu u l-għodda li għandkom bżonn, wara għamilna l-effett tal-crackle Fil-fatt, l-cracking għadu jidher f'taħt hawnhekk bħala bażi, fuq il-cracking imbagħad għamilna d-decoupage bin-napkin u użajna wkoll decoupage paper hawn isfel biex ħloqna ftit distinzjoni. Wara għamilna l-raised stenciling kif qegħdin taraw hawnhekk. Wara r-rate stenciling waħħalna il-moulds, waħħalna daw il-forom u rejtkom anke kif nistgħu naqtgħuhom bl-imqas meta jkunu għadhom sħan. U mbagħad fl-aħħar programm għamilna l-kulur debbini b'żewġ tipi ta' debb, użajna debb ċar u debb skur. U llum ħa nibdew il-proċess biex din tibda tingħata l-ħajja li jien kont ili nimmaġina li ġejja. Ara tlaqna biex noħolqu l-effett li rridu noħolqu aħna bil-xema kannella għandna bżonn. Ix-xema kannella ovvjament nistgħu nużaw sponża għandna żewġ niezel wieħed naqra xon u wieħed naqra idja biex nitru fl-irkejjen u ċarruta biex inneħħu l-eċċess. U fil-fatt jiena ħanibda mill-ewwel biex nurikom dan ix-xogħol ħanibda minn nofs U ħa taraw kif ħa jinbidel kollox. Mela. Hija hawnhekk. Kif qegħdin taraw il-kulur qed jinbidel kompletament. Issa, biex inneħħu l-eċċess, ċarruta u nimsħu fejn hemm bżonn. Fil-fatt, jekk qed tinnutaw, qed joħloq qed joħroġ kemm il-kulur, kemm il-qsim tal-crackle li għandna taħt u kif ukoll it-tikmix tan-napkin li konna għamilna diġà. Issa, f'każ li aħna rridu li fihalna u fi ħallina l-abjad tal-forom inħalluh kemm naqbdu u nixkattlawh ħafif fuq id-disinn li għandna u fuq u hekk beda joħroġ anke id-disinn Minn taħt fi kellna il-brown wax u ridna li l-forma tidher ftit iktar allura ħdimna b'dak il-mod. Issa qed nużaw il-pinsell iż-żgħir biex nidħlu fl-kejjen tal-forom li għandna hawnhekk. Neħħu l-eċċess F'dan każ nistgħu nużaw anke l-pinsell il-kbir biex nitlu fl-irkejjen imma ma jimportax. Jien f'dan każ qed nuża iż-żgħir biex inkun dħalt sew fid-dettall li rrid noħloq jiena. Allura fi għandi ir-ray stenciling li għadu fuq l-abjad fejn jiena ma rridux imlejtu bil-brown wax u neħħejt iż-żejjed minn mal-wiċċ. Issa biex immorru mal-forma l-kbira hawnhekk ħanidħlu bix-xemgħa fuq ġewwa L-istess qed nuża l-pinselli żgħir biex kemm jista' jkun jidħolli fl-irkejjen. Issa, jekk tiftakru sew, fuq din il-forma ħallejna in-naħat ta' barra ma tajniehomx kulur. Ġi ma żbajniehomx, ħallejniehom fuq il-kulur tal-injam tal-forma li hi. U dak ħallejnih biskop biex hemmhekk jinħolqu dellijiet differenti kemm minn mal-kulur u kemm minn mal-forma. Ġifieri dan il-wax, il-brown wax qed jgħinna noħolqu dellijiet differenti li forsi qabel ma konniex ninnutaw. Allura B'dan mod, id-dehlijiet ħa jkunu qegħdin joħorġu iktar u iktar ma joqgħod u mbagħad iktar ma toqgħod ix-xemgħa, iktar ma tinxef maż-żmien iktar dawk id-dehlijiet joħorġu kif nixtiequhom aħna. Allura m'għandniex għalfejn nieħdu qata' jekk l-effett li rridu noħorġu aħna mill-ewwel ma jiġix. Issa fil-fatt jiena qed nimsaħ. Mhux qed nidħol fil-kejjen kollha tal-forma, imma qed inħalli partijiet minnha bl-iskur. Dak biex nagħti l-impressjoni li din hija xi ftit jew wisq iktar antika milli hi. Fil-fatt mhijiex mi antika xejn għax ħloqnieha aħna. Imma dan huwa l-effett li ridna noħolqu. Issa, fadlinna l-aħħar post. fuq in-naħa tal-faċċata. Fil-fatt fejn kellna l-abjad jekk tinnutaw issa m'għadux abjad xejn u inħoloq il-kuntrast bejn il-kulur u fejn għamilna x-xema. Issa, għadlilna biex nagħmlu biex nagħmlu d-dawra, d-dawra ta' hawnhekk biex niskuraw il-gwarniċċa li għamilna bil-kulur debini u ħankunu qegħdin nagħmlu prattikament issa id-dawra kollha. Sa b'dan mod aħna qegħdin naqdu il-kulur Il-kuluri kollha flimkien fejn il-qatna u fejn ma lqatniex bid-deheb, allura issa qed qed jieħu ton u xebħ differenti. U fl-istess ħin qed intuh naqri iktar karattru. Il-karattru nistgħu noħolqu aħna b'daw is-sempliċi tekniki tekniċi U fil-fatt hekk għandna fejn għandna il-brown wax diġà lest. Se jiena ħandur mad-dawra fejn għandna l-forma, ħanidħol fil-forma biex inneħħi ċertu xema li jiena ma rridix kull ma qed nagħmel qed nimsaħ fejn jista' jkun li meta l quddiem inkunu qegħdin infarfru jitlaq allura jien qed noħloq dak l-effett ta' del fl-irkejjen. U issa ħa nurikom kif nistgħu nużaw ix-xemgħa t-trasparenti biex inneħħu ftit mill-eċċess tax-xemgħa kannella. Mela hawnhekk għandna x-xemgħa. Hawnhekk tidher bajda imma fil-fatt din hija trasparenti. Ħa nużaw din l-isponża, ħa nlaqqtu L-għatu biex nieħdu x-xema li għandna fil mal-għatu, għalli ma naħlux ovvjament, u mbagħad nibdew u nduru fejn irridu li nneħħu x-xema il-kannella. Mela, x'inhu jiġri hawnhekk? Hawnhekk li qed jiġri hu li jien qed nerġa' naddaf Imm, mixja ma' kannella li jien għamilt. Ħa jibqali fejn għandi t-tikmix tal-napkin u imm, ukoll fid-daħliet ta' fejn għandna l-raised stencilling. Issa, b'dal-mod jiena qed ntih, qed noħloq iktar dellijiet. Allura b'dan hekk. qed jinħoloq dak l-effett sabiħ minn ħaġa l-oħra U qed inneħħi dak iż-żejjed kollu li jiena naħseb li hemm, infatti ma ħadd issa nista' nagħmilha l-istess u nista' nimsaħ ukoll fuq il-forom biex id-deb ma jiskurax minħabba li ovvjament ta' minni l-browning wax fuqu U hekk kif qegħdin taraw minn ħafna skur morna għal iktar ċar. Li nistgħu nerġgħu naqbdu ċarruta biex nimsħu x-xema li ma ridniex u hekk Għandna din il-biċċa xogħol kompluta kif kienet pjanata fil-bidu u issa qegħdin narawha sħiħa. U kif qegħdin taraw issa dan il-proċess li għamilna għal dawn l-aħħar ġimgħat ġie konkluż billi użajna x-xemgħa kannella. Wara li għamilna x-xemgħa kannella użajna x-xemgħa trasparenti biex innaddfu l-eċċess u hekk ħareġ dan l-effett li aħna xtaqna. Issa din kulma fadlilna nagħmlu aħna ħa nagħmlulha ftit grampuni żgħar hawnhekk, ħa nagħmlulha tlieta jew erbgħa biex din tintuża bħala rokna fejn nistgħu ndendlu l-ġiżirajjen tagħna u ma nitilfuhomx u nsibuhom iktar faċli. Din tista' teħel ma' ħajt, nistgħu nagħmluha anke kif inhi fuq fuq mejda, nistgħu nagħmluha fuq id-dressing table tagħna, nistgħu nagħmluha wkoll imwaħħla ġol-gwardarobba biex Flok nagħmlu tlieta grappuni nagħmlu iktar, meta nidħlu l-bieba tal-gwar tal-qubba nsibu kollox qiegħed hemmhekk u ma nitilfu xejn. Nistgħu nużawha wkoll bħala bord biex inħallu noti ċkejknin lil xulxin fil-kċina jew fil-kamra tal-pranzu jew anke fl-intrata. Fil-fatt nistgħu nużaw il-grampuni biex magħhom inkunu nistgħu ndendlu ċ-ċwievet tad-dar u tal-karozzi tagħna. Jien ma fadalli xejn ngħidilkom sakemm niltaqgħu id-darba li jmiss. Saħħiet!